Mwambi nacio tiwe mũrigia nacio. Thĩinĩ wa mũtũrĩre twanona andũ marerutanĩria mũno na magakorwo na kĩambĩrĩria kĩao gĩkoneka tarĩ kĩambĩrĩria mambĩrĩria na kũgũrũ kwega, no mathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre ũgakora andũ acio nĩ makua ngoro. na nĩ maremwo nĩ thabarĩ ĩrĩa mekuoete hĩndĩ ĩrĩa andũ marateng'era thĩiniĩ wa mahĩtahĩtano-inĩ. Ũgakora nĩ kũrĩ na andũ arĩa mambĩrĩirie na hinya mũno na magateng'era mũno na makoneka tarĩ o marĩrĩkĩrĩria thabarĩ ĩyo moire. No mathiathia ũgakora andũ acio nĩ makua ngoro na nĩ manoga. no na makahĩtũkwo nginya nĩ arĩa mauma thutha wao. Koguo thimũ ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, marigĩrĩria nĩ ma bata mũno kũrĩ mambĩrĩria. Mwamũkĩri ndairaga ngoro. Thimũ ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ, kana no tũmĩhananie na thimũ ĩngĩ yugaga atĩrĩrĩ, atĩ mbũri ya kũheo ndĩroragwo magego. Hĩndĩ ĩrĩa waheo kĩndũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũramũkĩra kĩheo o gĩothe, nĩ wega gũcokia ngatho na kwaga gũtinda ũkĩrorania nĩ tondũ ti kĩndũ uma nakĩo, nĩ kĩndũ waheo kana nĩ kĩndũ wamũkĩra. Kwoguo cokia ngatho nĩ kĩrĩa wona na ũiganĩre. Mwana mũkũrũ na ithe nĩ hamwe. Thĩinĩ wa mũtugo-inĩ wa mũgĩkũyũ, mwana ũrĩa mũkũrũ nĩ akoragwo ehoketwo mũno nĩ aciari ake, na nĩ atigagĩrwo ũigĩrĩrĩku, ũigĩrĩrĩki mũnene mũno thĩinĩ wa. mũciĩ wao. Na ona hĩndĩ ĩrĩa aciari mangĩakorirwo matarĩ ho kana rĩngĩ magagĩkua, mwana ũcio mũkũrũ nĩwe woyaga ithenya rĩa mũthuri thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. Na agakĩgeria gũkorwo arũgamĩte ithenya-inĩ rĩa baba wao. Na agakorwo nĩwe ũrahota gũcokanĩrĩria mũciĩ. na ona gũtwarithia maũndũ ma mũciĩ na mbere. Mwana mwega no nda. Angĩkorwo nĩ harĩ kĩndũ gĩtũmaga andũ merutanĩrie mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ kũingata ng'aragu. Na nĩkĩo wonaga hingo ciothe... ũngĩigua ng'aragu no nginyagia wethe kĩndũ wĩkĩre nda nĩ tondũ nda ndĩetagĩrĩra. Na ĩgwĩtia nĩ yetia. Mwana mwende ndoĩ kũinia thũmbĩ. Ciana iria cianakorwo ciendetwo mũno nĩ aciari acio, cianakorwo igĩkĩrwo maũndũ manene na aciari acio magakorwo magĩcirora na njĩra njega na njĩra ya ya wendo mũingĩ mũno. No ũgakora atĩrĩrĩ, ciana icio ona cia thutha wa kuonio wendo na kuonio maũndũ manene-rĩ, nĩ ciagaga kũmenya kana kũnyita ũrĩa aciari ao makoretwo meimĩte nĩ ũndũ wacio. Na ũgakora ciana icio nĩ cirarega kũmenya. kana kũhũthĩra kamweke karĩa cihetwo nĩ aciari acio. Ũgakora nĩ ta mũndũ anengeretwo thahabu, no thahabu ĩyo ndoĩ kũmĩhũthĩra, no kũmĩthakĩra aramĩthakĩra, no ndaramenya Nĩ kĩndũ kĩa goro enakĩo. Mwana ndaheanagwo. Ndimũ ĩno nayo yahũthagĩrwo rĩngĩ mũno nĩ ithe wa mũirĩtu. Hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu wake akinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kũhika, na ũgakora thĩiniĩ wa ũgĩkũyũ-inĩ, mũirĩtu nĩ arĩhagĩrwo rũracio, rũgakĩrehwo nĩ mwanake ũrĩa ũrenda mũirĩtu wake.